Ix-xemx sajfija.
Insellmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifmu aħjar l-istorja tiegħu. Il-bniedem, anki jekk jiċħada, u kondizzjonat mill-mod ta' kif ikun it-temp aktar milli jaħseb hu. Hawn Maltin li jmorrulek ġimgħa l-Iskozja jew l-Ingilterra u għax jinzertaw temp ċlampu jew milwiem, jaqgħu ħażin u jisħtu l-istilla ħażina li twieldu fiha. L-istess jiġri hawn Malta, meta r-riħ iħalli impatt qawwi fuq il-burdata tagħna, fuq saħħitna u fuq għemilna, tant li jikkundizzjonalna l-ġurnata tagħna. Fil-fatt, min ibati bil-burdati inqabluh mar-riħ. Min ikun kuntent, wiċċu għad-dawl, ngħidu, Illum riħ fuq. Imma meta jkollu l-gdiedem u ma jkunx irid kliem, ngħidu li llum riħ isfel. Ir-riħ fuq jindika riħ li ġej normalment mill-Punent jew mill-Majjistral. Riħ frisk u pjaċevoli. ir-riħ isfel u dak tan-nofsinhar, u li bih tħossok skomdu jekk mhux imdejjaq ukoll. Kif tistgħu tbassru, it-tema tal-programm tal-lum se tkun fuq ir-riħ, b'enfasi fuq l-etimoloġija tal-ismijiet li jiffurmaw il-warda tal-irjieħ bil-Malti. Mistieden fil-programm tal-lum għandna lil Samuel Cutajar, li se jkellimna fuq in-nisel tal-irjieħ maġġuri it-Tramuntana, in-Nofsinhar, il-Punent u l-Lvant. U se jkellimna wkoll fuq l-irjieħ sekondarji, il-Grigal, il-Majistral, il-Beach u x-Xlokk. Interessanti li minn dawn l-irjieħ sekondarji, taqta' barra l-Beach, noħorġu nomi bis-suffiss ata, bħal Grigalata, Majistralata u Xlokkata. li lkoll juru riħ qawwi ġej minn dik id-direzzjoni. L-irjieħ huma ta' importanza kbira lina l-bnedmin. Tara rġiel u nisa tad-dar jiċċekkjaw it-temp u r-riħ qabel jaħslu jew jonxru. Tara bdiewa joqogħdu b'sibgħa mit-tajn għar-riħ ħalli ma jagħmlilhomx ħsara fl-uċuħ tar-raba' tagħhom Tara sajjieda u għawwiema jiċċekkjaw ir-riħ qabel joħorġu għas-sajda tagħhom jew għall-għawma tal-ġurnata. Ma nistax ma nsemmix lill-baħħara, speċjalment ta' dari, meta l-bastimenti kienu għadhom tal-qlugħ. Tlaqna nisimgħu l-ewwel parti tar-rokna ta' Samuel Cutajar, ikellimna fuq l-etimoloġija tal-ewwel erba' direzzjonijiet mill-warda tal-irjieħ.
Il-warda tal-irjieħ l-ewwel nett hija tonda, tajjeb, nistgħu naqsmuha riħ fuq u riħ isfel. Għax tista' tinqasam żewġ partijiet, però nistgħu wkoll nitlu fid-dettall ta' kull riħ. Nistgħu niftakruha b'sentenza mnemonika Jużawha ħafna l-istudenti tal-iskola wkoll fejn għandek Toni Grima, di waħda mill-ħafna sew hemm ħafna differenti. Toni Grima laħaq xtara nofs lira pastizzi maħruqin u daw jirreferu għal T tramuntana, G grigal, L il-vant, X għax lok, N nofsinhar, L il-beach, P, Punent, u M, Majjistral. Qed nimxi favur l-arloġġ sewwa. U kif la mxejna favur l-arloġġ biex nispjegaw is-sentenza mnemonika, ħa naraw kull kelma minn fejn hi ġejja. Per eżempju, ħa nibdew mit-tramuntana. Interessanti l-fatt li tramuntana huwa l-unika riħ mara għax jispiċċa bil-qa sewwa. U hemm ħafna kif taqbad tgħid, sentenzi umoristiċi bħal pereżempju Tramuntana mara sew. Il-kelma Tramuntana ġejja mit-Taljan tras montagne għaliex ir-riħ di jużawha ġifieri anke t-Taljani sewwa, kif ħa naraw anke fil-irjiħat l-oħra. Peress li jiġi min-naħa ta' fuq u allura jrid jgħaddi mill-Alpi, hemmhekk hemm il-muntanji. Huwa riħ kiesaħ ħafna u normalment ikun xott, jiġifieri ma jkunx umdu. L-umdità tkun baxxa meta jkun tramuntana. Fis-sajf jinħass sħun u daqsxejn jaħraq għax jiġi minn fuq art kbira bħal Misqallija. Fix-xitwa jinħass kiesaħ għaliex ikun qed iniżżel arja polari fuq il-ċentru tal-Mediterran fil-każ tal-gżejjer Maltin. Jekk ngħaddu għall-Grigal, il-kelma Grigal, bit-Taljan ukoll hija Gregale jew Grecale, Hemm anke influenzi Sqallin f'ċerta rieħat, kif ħa naraw 'il quddiem, u l-kelma Grigal hija abbinata mal-pajjiż tal-Greċja għaliex ir-riħ ikun qed jonfoħ minn dik in-naħa, ġifieri l-Balkani u hemm il-muntanji hemmhekk ukoll. Il-Grigal huwa interessanti għaliex fix-xitwa huwa riħ meqjus bħala kiesaħ, fis-sajf huwa riħ pjuttost umdu u sħun li huwa meqjus bħala riħ isfel. Meta ngħidu riħ isfel jiġifieri dak ir-riħ ikun sħun u jdellek qed tifhem, mentri fix-xitwa jkun iktar riħ frisk. Jiġifieri jilgħab żewġ partijiet importanti fl-istaġuni differenti. Inkomplu bil-Lvant, il-Lvant interessanti ħafna l-kelma mit-Taljan ukoll, levante, u ġejja minn elevare, għax ix-xemx titla' minn dik in-naħa, allura l-kelma għandha x'taqsam ma' li tqum. Anke pereżempju inti meta tqum filgħodu x-xemx titla' mil-Lvant, allura dik id-direzzjoni qed turik li li hemm xi ħaġa ta' bidu, elevare. Għaddejna għax-xlokk, il-kelma xlokk ġejja minn scirocco bit-Taljan, jew bl-isqalli, u x'lokk huwa l-iktar riħ lokalment li jkun jinħass sumdu meta jkun x'lokk f'Settembru ħol xarek u ġib iż-żejt għaliex min jaħsel ma tinxiflux l-art apparti li jġib sensazzjoni ta' anka ngħidu pereżempju riħ isfel kbir illum normalment ikun qed jonfoħ riħ minn din id-direzzjoni. Ir-raġuni għaliex ikun umdu r-riħ għax ikun ġej minn medda kbira ta' baħar. Il-baħar fih il-fwar tiegħu, allura dak il-fwar jiġi jġorru r-riħ u aħna allura jkollna l-umdità għolja.
Kemm huma interessanti hux tassew! Jonqosna erba' smijiet oħra x'niskopru, però permettuli naqsam magħkom aktar tagħrif interessanti fuq ir-riħ. Ir-riħ jista' jkun impoppa, jiġifieri ġej minn wara l-bastiment u allura jtih daqqa t'id. Din, b'mod figurattiv, tintuża bejnietna meta xi ħadd titħaqlu x-xorti u jkun fortunat. L-oppost tagħha mbagħad jissejjaħ riħ imprugħa, jiġifieri riħ li ġej mill-quddiem tal-bastiment. Meta tkun qed tgħum, tista' tgħum favur jew kontra r-riħ. Meta tgħum favur ir-riħ, m'għandekx tagħmel wisq sforz biex tidħol lura. Iżda biex taqdef kontra r-riħ, Trid tistinka ħafna aktar. Ninnutaw ukoll kemm fil-lingwaġġ tagħna numanizzaw spiss lir-riħ u nagħtuh kwalitajiet umani. Ir-riħ jista' jdur. Jiġifieri filli jkun jonfoħ minn direzzjoni u filli jaqleb għal direzzjoni oħra. Hemm aħna. Għadni kif użajt jonfoħ. Din ukoll hi kwalità oħra fejn lir-riħ nippersonifikawh daqs li kieku huwa bniedem li qed jagħmel moviment 'il barra mill-fomm. Tista' tmur f'żona ngħidu aħna qrib l-irdum jew fuq għolja, fejn ir-riħ jaħkem, jiġifieri jkun ħafna aktar preżenti u pjuttost qawwi. Ir-riħ, fost ħafna kwalitajiet oħra, jista' wkoll iqum, jikkalma jew jieqaf. Tlaqna nkomplu nisimgħu lil Samuel Cutajar ikellimna fuq l-erba' direzzjonijiet li jmiss, in-Nofsinhar, il-Lbiċ, il-Punent u l-Majjistral, u niskopru aktar tagħrif dwarhom u dwar l-etimoloġija tagħhom.
Il-kelma nofsinhar mad-daqqatajn tara bħala kelma Semitika għax għandek nofs u nar. Din però xorta ġejja minn kelma mezzoġorno, ġifieri bit-Taljan nofsinhar. Nofsinhar tista' titqies bħala nofsinhar il-ħin, U nofsinhar jiġifieri għandek nofs ġurnata. Issa ir-raġuni li bil-Malti ehm, il-kelma hija nofsinhar ehm, u mhux pereżempju meridjon għax mit-Taljan meridjone in-nofsinhar sewwa. Għaliex ix-xemx dak il-ħin ta' nofsinhar tkun qiegħda fid-direzzjoni minn fejn jonfoħ dan ir-riħ. Ġifieri minn hemm ġejja. Għaddejna għal riħ ieħor li huwa l-beach. Il-beach huwa riħ pjuttost jaħraq u sħun, speċjalment meta jonfoħ fix-xhur ta' Ġunju u Lulju. Meta jkollna mewġa ta' sħana ħafna drabi jkollna riħ minn dik id-direzzjoni. Il-kelma l-beach ġejja mill-libeċċjo, bil-Taljan u bil-Sqalli, u l-beach fix-xitwa huwa magħruf, speċjalment fil-ħarifa, li jġibilna maltempa tibirrat, normalment jiġu minn fuq it-Tuneżija. Għaddejna l-Punent, il-Punent ma tantx għandna informazzjoni fuq il-kelma Punent, ħlief li ġejja mit-Taljan, Ponente, però għandna post f'Għawdex, l-Għarb, Li dan il-kelma qarb ġejja minn mareb jew qarreb, li din hija mis-Semitiku. Ġifieri il-pajjiż tal-Arb, il-lokalità tal-Arb, ġejja mill-fatt li dan ir-riħ ikun qed jonfoħ mill-Afrika ta' fuq minn dik ir-reġjun magħruf bħala Mareb fejn hemm l-Alġerija, t-Tuneżija. Bħal beach, il-Punent ukoll iġib il-maltemp fix-xitwa meta jirġi minn hemm għax ħafna drabi s-sistemi tat-temp jimxu mill-Punent għall-Lvant. Fl-aħħar u mhux l-inqas, għandna l-Majjistral, meta jkun is-sajf u jkollna ħafna sħana, kulħadd jibda jistaqsi meta ħa jagħmlu erbat ijiem Majjistral. Dak ir-riħ frisk pjaċevoli li jiġi min-naħa ta' fuq tal-Ewropa, Huwa l-iktar riħ li jġib sens ta' komfort ħanejtek, ġifiri jek per eżempju nxart il-ħwejjeġ u dana jinxfu iktar malajr, għalli xu għarih frisk. Il-kelma majestral ġeja minn majestrale, ġifiri mit-Taljan ukoll, mill-lingwa romanza. U jekk naraw kif maż-żmien kellna r-riħ fuq u r-riħ isfel, ir-raġuni hija sempliċi għax kif qed taraw fil-warda tal-irjieħ għandna rjieħat li jonfħu mid-direzzjoni ta' fuq, jiġifieri dawn ikunu ġejjin min-naħa tal-Ewropa, allura jkunu friski ħafna drabi, u għandna l-irjieħat li jonfħu min-naħa tad-deżert jew min-naħa tal-golf ta' Sirte bħal Xlokk, jiġifieri li jkunu wkoll minn naħa t'isfel tista' tgħid. Jiġifieri l-kelma fuq u isfel ġejja minn hemm. Imbagħad għandna wkoll xi espressjonijiet bħal pereżempju llum dak riħ isfel, jiġifieri qam bil-bajda mdawra, jiġifieri kien burdata ħażina, jiġifieri nabbinaw anke aħna l-kelma riħ fuq u riħ isfel mal-burdata tal-persuna. Naħseb li Huwa interessanti ħafna il-miġja maż-żmien ta' kif inbidlu anke l-ismijiet. Hemm ismijiet ukoll iktar antiki li mhux ħa nidħlu fihom, però dħalt f'waħda minnhom li kienet l-Għarb, għax il-kelma Għarb tirreferi wkoll għall-Punent, kif dawn maż-żmien imbagħad sabu rwieħhom fil-warda tal-irjieħ u kemm hu sabiħ meta nippruvaw nispjegaw id-direzzjoni tar-riħ u nkunu nafu fejn qiegħda d-direzzjoni